Îro her wiha em destpêke de dibêjin ku serê Tirkiyeyê sax be, serê me sax be. Em şehîdê xwe hêdî dê oxir dikin. Gelo rewşa Mêrdînê, Mêrdîn li vê bûyerê çawa dinirxîne vê êrîşa ku li Îstanbulê pêk hat? Beyanê baş, Huseyneker, Bomba li Îstanbulê, Teqelebelê, Agirê, Bombayê ket dilê hemû heremê. Welatiyên Kurd jî vê êrîşan terorî bi tundî şermezar dikin. Niha li Bamijê mêvanê min Serokbajarê AK Partî birêz Alî Dundar heye. Em ê jî pê re vê hadîseya terorî pê re binirxînin. Ez benî bi xêr hatinin. Roj baş ji we re. Roj baş, Xwedê xêrê were, hûn jî bi xêr hatine. Yanî herem van tişta pir dîte. Bomba pir teqîn li vir e. Ev car bomba li Îstanbul teqiya. Di hedef de Polîs in, sivîl in hemû kes in. Di hedef Tirkiye ye. Hûn çawa dibînin vê êrîşê? Ev êrîşa terorê ku li Stenbolê hatî holê li her derê tê holê. Ev êrîşana di dilê me gişa de tên holê. Ev bombê diteqin dilê me gişa tên teqin. Em berî gişî ser saxiyê ji gelê xwe dixwazin û em vê bûyera ku bi terorî hatî çêkirin em şermezar dikin. Em bi guman in ku gelê me. Ji Mêrdînê û heya Stenbolê û ji ji Çolomergê û heya Edirnê vî vî karî û vî xebatê vê xebata bi terorî tê kirin şermezar dikin û dilê giş a dişewite. Lîskek mezin li ser me heye. Lîskek mezin li ser li dora me berdewam dike. Di herêmê de hinek dixwazin tiştna li gor xwe tekûz bikin. Projenî mezin tînin meydanê û ji bo van proja ku Li gor xwe em bibin serî dilê me dişewitînin. Lê belê bi terorê kes nagê tu derê. Teror lê rêxistinê ku bi terorê diajon wêr wekê dawiya wan jî were. Ew ê baş zanin. Ev jî dawiya emrê wan e. Em vî hawî dinirxînin, em vî hawî dibînin. Em bigumanin gelê me, dewleta me Bi giş bi hev re pî bi pî wê li dijî vê terorê bisekin û ev vê terorê jî berteraf bikin. Ez benî Tirk keç keve weke hewlekî nû. Mesela AK Partî teklîfa qanûna bingehî anî meclîs ji bo were guhertin. Li Tirkiyeyê dixwazin mesela li ser dolar, li ser euro krîze aborî çêkin. Xeynî wan teqîna çê dikin. Yanî em dirênin êrîş û planên pir mezin hene, lîstikên pir mezin hene li ser Tirkiyeyê. Dîrokê ku em binerin Ji berê ve çarçowak jî me dixwestin çarçowakê bînin holê û me divê çarçowê bifetisînin. Bi her hawî bi êrîşê derba hatin ser me, bi êrîşê sosyal hatin ser me, bi êrîşê aborî hatin ser me, bi çandî, bi civakî bi her hawî hatin ser Tirkî. Lê belê Tirkî bingehek. Xurt, li ser bingehek xurt hatiye avakirin. Gelê Tirk, gelê Kurd, Ereb, Ecem giş bi hev re dijin li vî li vê di vê qadê de û di vê herêmê de. Çiqas dixwazin ku vî Tirkî di xwestina xwe li gor xwestina xwe bifetisînin, Xwedê Teala serfiraziyê nade wan. Di dawî de jî wek we got, xwestin îcar bi aborî Tirkî bifelsînin, bi dolara bifelsînin, bi ser dowîzê bifelsînin lê belê gelê me jî li gor vêya şiyarê û gavnê xweşik davêje. Wan gava na belkî ne bi sedema çareserkirina ev zêdebûna dolara belê gavik ku mesajê xweşik wê bidin, van xwediyê sermaye, van emperyalîsta ku dixwazin ser Tirkî gavna bavêjin tiştna bikin. Em bi guman ew jî wê dawiyayê were. A a dua îro wek we got qanûna bingehê î van Kezegonik nuh tê rojevê bi xêr hat meclîsê zaten. Tirkî bi vê pergala parlamenterî Ev nod sali jiyana xwe berdewam dike. Lê belê dema ku em hatine di vê demê de ev pergal tengasînê wê, kêmasînê wê zêde hene. Ji ber ku vana çaresar bibin bi ewilî ewil bi yekem partiya me û pey re Raya Giştî Gişî doza Makezeko Nagino hêlkir. Ev îro sî sal e. Vê gavê tê dixwazin ku bavêjin, ji ew derba duwazdeh îlonê û vir dijî ev e tê peyvandin. Ev gava Ak Partî avêt, hikûmeta me avêt. Em bi guman in ku ev pergala ne ku were, pergala di vê pergalê de a pir tê peyvandin serokatî ye. Ev serokatî wê di Tirkiyê de ev cudatiya hêza ji ortaya rake û ew tevlihevbûna, hêza ji ortêrake û Tirkî di vê demê de, di vê sed salê de ev armanca ku dixwaze bigeje înşallah ê bigeje. Yani em karin bejin seroka sîstema serokatî xelasbûna hemû Tirkiyê ne wisa? Eyn warê. Îro serokatiya Tirkî zaten di hûn makezagona duwazdeh îlonê binerin ew Mafê ku û heqê ku û ew serdestiya serok komar zaten pir zêde ye. Belkî hêna jî em kêm dikin niha. Lê belê em îro wezaretê serokwezartiyê û serokomartiyê em dikin yek. Ji ber vê yekê jî di vê pergalê de Tirkî wê bi hemdemê xwe re, Gav xwe jî karibe bavêje. Bela kes jê netirsin. Wawet û hûn jî hûn taqîb dikin tiştên tê gotin. Serokatî ne dîktatorî ye. Serokatî ne tiştî ku bi tenê însan ve serûne û serrana û serokatî ne ji bo Erdogan e. Serokatî ji bo Tirkî. Bela gelê Tirkî dê ev baş bizanibe ku serokatî Bi pêşiya me vekê û paşeroja me ji ronayê bikî şela. Birêz Dindar, em karin bêjin me sere sîstema serokatî û qanûna bingehê ku were nûkirin ê bûyerên hedîseyên terorî jî ji holê rabe? Ew ji wê bibe sedema vî gelek tiştî ev serokatiya ev pergala serokatiyê û ma ke zegonek ne. Axa xweşik gerek merivê ji hev dûr bêj. Em çi dixwazin? Em dixwazin pêş de herin ya em dixwazin Tirkiyê bibin têxin zîncîrê wê berê? Berî bîst salî û sî salî. Îro çardeh sal Ak Partî serdar e, Ak Partî serkar e, Ak Partî li ser vî tiştî û siyaseta Tirkî berdewam dike. Me çi kêmasî tê dîtin? Kêmasiyê ku li dora me, cîranê me û li herêma Rojhilata Navîn hatine holê jî ne ji bo me, ne ji destê me hatiye holê. Vana, hûn zanibê kî vê tevliheviyê dike? Kî, çi menfaeta wan, berjewandiya wan ê çi heye li gor wê vê tiştî berdewam dikin. Serokatî wê bibe dermanê gelek derdê me. Em vê ev bizan, em vê ev baş bizanibin û bera li gor vê ya jî mafê mirovatî û pergala Tirkî ma madem em ê ji niv de dîza tekûz bikin û dîzayn bikin, em ê giş bi dest bidin hevdu, ne îktidar, ne muxalefet, Ne Tirk ne Kurd bera kişt bevdor gavê bê gavê bavêjin û em bi guman in wê serokatîk nuh û pergalo nuh Tirkî bibe di vê sed salê de bike ew jî sermîyanekî baş. Ez min e. Piştê ku teqîna Îstanbulê em karin bêjin hemû Tirkiye digiriyane. Ji bo şehîdê xwe digirin. Sî polîs, heşt sivîl şehîd e û sed û pêncî kes hê jî birîndar e. Vê êrîşê taxê gomikî re ku tak jî ku em karin bêjin baskekî pkk ye. Li bajêra de ku wextê bomba teqin tak dibêjin kesî holbê min kiriye ku em karin bêjin vê êrîşê êrîşa bi destê pkk hate kirin. Li wan tak zaten vê êrîşê gotî min kiriye. Pkk nikariş veye birev. Pkk sibe dîsa derkeve bê na wela hêz nî me kirine belê bê me kirine. Hayê me jê tune. Bê biryara me kirine. Ev e gelê me hew qebûl dike. Bera riya xwe nas bikin. Bi şerê li dijî gel. Şerê li dijî gelê masûm, li şerê dijî polîsa û eskera ne pkk ne tu kes nagê armanca xwe. Ev mijar mijarek kuir e. Di vê mijarê de gerek gelê me jî şiyar be. Îro di heremê de. siyasetik zêde zêde firehî dan van însana. Rê qadik zêde fireh dan van însana. Lê belê van însana nebirin serî. Di şaredariya de va dawiya hat bi xuya bûbê çi kirin. Pkk hek ji bo kurda şer dike bera ji bo kurda însana nekuj. Hek pkk ji bo kurda û ji bo rizgariya kurda û ji bo mafê kurda şer dike bera ji bo kurda kesî nekuje. Kurd ve naxwazin. Kurd tên kuştin, Tirk tên kuştin. Ji ber çi tên kuştin? Ka pkk bere bersîva vêya bidê? Ê ku li dû pkk sekin in hdp jî bere bersîva vêya bidê? Îs îdi bes e yanî dawiya vî tiştîya hatîye ser riya siyasetmedarîye vekirîye. Îro siyaseta li herêmê ku bi çeka hîn wê berdewam bike kes nagê armanca xwe dîsa dibêjin vêya. Yanî kurd zirar dibêjin nifs e? Ma zaten şer giş ser serê kurda ye. Ku ser çek in nika tu teyra dere ser serê çêrkiyê xwe niza çar dikê. Hê me ji werî tê serê me. Kurd bi şûn didin mînin, kurd tên kuştin, kurd perîşan dibin. Wek gelê me Nisêbê, Nisêbînê îro du sal e perîşan bûne. Ji ber çi? Kewin dava çi dikin? Bes e, riya siyasetê vekiriyê, riya siyasetê siyaseta demokratîk, ne a terorî, ne a êrîşî, vekiriyê, her kes karê vê siyasetê bike, wa parlamento li wir e, li Enqereyê ye, bera kes siyaseta xwe li parlamento berdewam bike, bera li vir berdewam bike, ha wêne ki bêjin mesela şaredarî wa qeyûma ser. Gelê me jî zanîn şaredarî ji bo çi qeyûm hat ser û Tirkî jî zan û dinya jî giş zan. Ev ên em nakin vê vê mijarê. Bera kes nebê wela riya siyaseta me demokratîk tê girtin. Nayê girtin. Ku hûn siyaseta demokratîk berdewam bikin, hûn siyaseta demokratîk dî bimeşin kes dernakeve pêş çaw û kes dijî wê jî nas sekin. Lê îro dawya. Hatî, Gerek ev êrîşê terorê ji Tirkîyê rabin û ji herêmê rabin, her kes gerek eqlê xwe bi serê xwe de û dawiya vî îşî bîne. Belê, zor zor spas birêz Alî Dindarsawi. Belê, Husên Eker, Serokbajêr AK Parti li Mêrdînê, Birêz Mehmet Alî Dundar bi me re bû û rojeva Tirkîyê û a herêmê nirxande. Belê, Ahmet Yokuş, Gelek spas ji bo te û mêvanê te Mehmet Alî Dundar, temaşa Roja her wiha di nav axaftinên serokbajarê yê Mêrdînê Alî Dundar de ku dibînin ku gote ku gavên li Tirkiyeyê gavên baş têne avêtin, ev rêxistinên terorê naxwazin Tirkiye bi pêş bikeve, armanca wan ji xwe ev e. Got heke pkk jî li ser navê Kurda şer dike, bira Însana nekuje bila de ji vî şer û pevçûnê ber de bira wele siyasetê bike, riya siyasetê vekiriye, behsa vê yekê kir, got, Vên rêxistina van şera, van êrîşa, van teqînan, van xwekujiya jî armanca yên tenê armanca wî yê rêxistina wê were pêk were divê de ji vê ewkê ber de êdî, behsa takê kir, got, Ku tak vê êrîşê daye ser milê xwe, Komila Roj îro sibê pkk derê nebêje ku vê êrîşê bê îzname kirine, tiştekî wisa îdî Tirkiye jî pê naxape. Got bira ven rêxistina jî van êrîşa jî bide sekinandin. Riya siyasetê vekiriye. Bira were siyasetê bike. Heke bixwaze li Tirkiyeyê ji bo ser mafê Kurd a tiştekî bike bira were siyasetê bike. Basa vê yekê kir Serokbajarê Mêrdînê Mehmet Alî Dundar. Temaşeyan ji emê berê xwe bidin. Rojna.